Prost aylanıp gaýtdy, soň beýleki Armstrongam düşdi. Tam baýdak dakdy o zat, bam onun. Ýene düşdümi şo?
Men Seret.
ikinji düşdi şo.

Gagarin koroç seret. Gaýtmadym. Näle seret.
Ýok, daş aýlanok. Daş aýlanok. Çykdy. Ha, çykdy. Gonam tam neskalka minut, üç sok. Ýene abrat ýok aýlan. Ýöne ýerine geldi. Planeta bara. Planeta ýer şar. Daşynda ýokarsynda korpus, korpus bar bilen. Zaşitni sloý. Azon atlagyň.
Şo sloýam atmosferalar. Şo sloýam Şu ýerde birim iki sanjak deşigi bar. Çykyp bolýan deşigi bar. Daja Gurhanda da ýazyk şolla. Na samom dele alymlar indi şoňa ýetýär. Şo deşikden çykyp bolýar. A tak islän ýeriňden sen bir zat oklap ýa bir zat uçuryp çykyp bolanok. Polibom atylýar ýa döwülýär ýa yzyna gaýdýar şo zat.
Ozonyň gatlygyny men eşitdim tam bu däl sapakdan bir ýerde okapdyk şo Dünýä ýer şaryny şeýle bir ozon gatlagy tutýa i ot iminne paket zatda polietilen zat. Şoň üçin kän maslahat berilok sen ýakanda iminne şoň şeýdip ýokaryk barýan şo zatlary şon deşip bilýä diýä. I şo näçe deşilsedem soň gün şondan eme ozon gatlagyny deşip soňunda dünýä gaty aýylganç zarar berip biler diýip. Şoň üçin amerikada pakede zada ýaman berk tutýa şoň üçin o kagyzlar ili näme şo neme matadan zatdan paket etýä diýerler. Paket sloýy tipi dişen. Tipa oşon kän näme edip soň ýakýalar a ony ýa polietilen şoň bilemok şo zarar berýär karoç şo zada. Ýa men pikrimçe maňa men aş edýär. Ýa men pikrimçe o ýakmak zat etmek atmosfera zyýanly galýar. Dem alşa howa. Şu nämäni ýe bizden näme meselem şu ýer şaryny şonda bir zat ba ak azon gatlagy.
Käbir adamlar ýer düz diýýär bilýärmi?
Noçka bu diýýär. Düz diýýär. Ben şol adamlar bilen bar. Ynanaý näçe sany bilen gabatlaşdym ha. Tako oturyp gürleşýän, düşünýän. Hiç gerek düşündirip bolanokda. Ýer düz bolsa, badyra hemme ýerinde soňy bar bilýärmi? Bu tarap gitseň soňy tap bolýar, bu tarap gitseň, indi boý tarap soňy tap bolýar.

Şo on litr suw, entegem şo on litr suw. To ýest o köpelenogam, azalanok. Bilen näme üçin? Suw nädip bolýar? Dopustim, daglardan gelýär diýýär. Düşdüň? Daglardan nädip gelýär? Tipa ýerdeki şo suw zatlar bugarýar günüň zarynda. Bulut olýa, bulutdan hem çypa zat. Ýagyş ýagýa, i daglardan çypa akýa, şo şoň teken çypa krugoworot bolýa düşdiň. To ýa şogur suw sen iýýäň ýa deri zadyň bolýa, çykarýaň. O zat ýenem isparýatsiýa edýä, koroç krugoworot bolýa. No.
Su şmar azaldy. Azaldy ýa ol azaldy. No pitiwaý wada tipa azaldy diýýäler. No pitiwaý indi zada filtrler çykdy ara her hili stakan ýaly filtrler hem bar stakan ýalak filtr aldyň içine guýdyň. Sistema çotki. Sistema çotki prosta köp spor etmeli däl. Prosta ynanma ol.
Hudaýyň Hawa. prosto Iň gowusyny aýtdyň şumal. Köp meselem zatlara biz awa, köp Hawa. zatlara biz Meselem, bara bir meselem- düşünmeýän bu dünýäde. Liboý zadyň ne şumy şuňam bir ýasan adam bar bilýäňmi? Her Hı. zady bir ýasan biri bar, şo ýasan biri bolmasa şu zat bolmaýar bilýäňmi? Käbir adamlar şony düşünenok. E, Ýa o bilen bu teoriýaňa näme diýerler? Aa, Şu şuny ýasan adam, dopustim, şu wagt uje ýok.

Tam tamamen näme diýene zady ýok. Intäm köp zatlara jogap tapyp bilenoklar. Şoň üçin tam ol sen hemme zat jogap tapyp bilseň onda bu, bu zat bolmazdy. Zaten Allah Taala hemmämizi ýaratdy we men, men pikirimçe bar şunda bir zat da. Olar bir aýratyn ýoldan gitjek bolýar bilýän. Mine bärde meselem mine adamlar üýşýärler hmm. we musulman dinine meselem ynanýar we dogry ýolda gidýärler şu tarap. Bular hem aýratyn bir ýolda bilim tamaý ateistler ýa olar bular. E bilýäňmi? Meň gözümde şul adamlar köpçülik nira bolsa hä köp kişi ýa köpçülik plan etsedem etjek mawa men etjek diýen diýä. Ýöne bu dogry ýol. Menden öňkülerem şony etdi, ondan öňkülerem şony etdi. E, menem şony ederin inşallah men çagalam e, şeýdip nemelem şony edip gider bilýär. Hmm. Bu dogrusam şol. Başgaň hiç bir nemesin men görem bol. Kyn zat etmek gerek. Ýok, usta şony etmek gerek.
Zat aýdyp bilýän.
Eger hemmesiniň edýän işini senem edip ýöreseň, düşleň, progres bolmaýar. Progresi kak ras ki prinosit te lýudi, katorýe probuýut ştoto nowoýe. Ol progresem ýöne olary bilýäňmi nirden alýar? Smotri, brat, köp zat bar-a. Maňa biri gaty gowy zat aýtdy. Köp zat uje Meselem Kurany Kerimde zatda tam aýdylan, hmm. aýdylyp geçilen zat. Gaty köp zatlar fi ilim bilimde dem ilim bilimde dem şu taýda aýdylyp geçilen. Prosta olar şoňa üns berdi, hä diýip alyndy bilýäňmi? Ýöne bu dünýä çagam ýaradyldy we hemme zat aýdyldy, hemme zat beýan, hemme zat ortada. Sen bärde hiç hil bir lew, bir hereketler, zatlar bolup bilme. Prosta şu wagt prosta syna gidip dur we hemme zat ortada. Sen şu ýara şunýa bir ýol bar, sen şo ýoldan ýa ýöreýäň, ýa bu ýoldan ýöreýäň. Olam saňa galan bir saýlaw. Soňundadam o saýlawyň üçinem saňa aý sorag bererler. Boldy meň pikirimçe. Olar, bilýäňmi, tipa, Men açyş ýapdym, men pylan, men pylan, men, men, men diýjek bolýan. Ýok, sen däl. Köp zat ol seň içiňe guýulmasa, köp zat men ýaňam aýtdym, bilýäň, gepleşikde. Nesibe zatda, hemme zat nesibe. Meselem, Menzileýew öýdýär, himiki tablisa düýşünde giripdi. Ty slyşal eti? Girmepdirmi?
Men mençe giripdir we pristaw düýşüňde bir tablitsa girýär ol seň aýdym ýa kinoň ssenariýasy zat däl öte bildigiň bir dünýäni bambaşga bir nämä getiren bir zat. Ýa düýşüne giripdir dep tipo u

Şo bar znanýasy jemlendi sen i şony ýasny on smok wyskazit. Ýa, men ýöne şoňa meselem inteýan haýran galýan, nädip bir adamyň aklyna, eý, onda bizem meselem, eý, biz oňki ýaly etýändiris diýemok ýöne seret brat,

Ne müslim we yani ol her kime nesibem et. Ne prosta bara seret başak. Ne her kimin öz ne çaga dogulýar. Da.
Çagalykdan bir iki üç ýaş ýa dört ýaş ýa adam çagaň interesi dörap başlaýar her hili bir zady bilýän her zady. Meselem men men çagalykdan futbola gyzyklanýardym bilýäňmi? Gowy gatnaýardym zat edýärdim. Her kimiňem şolar ýaly öz çagalykdan zady bolýa. I şo ugruny dowam edip gitse, ha, şol adam polibom bir zat bolýa karoç şol adamda men bilýämi. I şu Menzileýew diýeniňem polibom şo näçe wagtlap o himiýa näçe wagtlap şol zadyň içindedir, ýaşandyr bilýämi, ýyllap, zatlap ýaşandyr. Nädip formasyny, dadyny tapjak bolup tapyp bilmän.

bir hilek bir ideýalar. Ýa ýok ideýalar däl-de. E, bunu näme etmeli, bunu hmm. näme etmeli, onu ne? Bu öňler yani ýaşdym diýersiň zat diýende ýöne her geçdikçe bu maňa uje gitdikçe köpelýär. Ýatmam agyrlaşýar, ýatyrkam bir hilek bolýar. Şo gelýär aşama men.
Sen imенно şu maňa şu ýaşda bilýärmi? Ýene birki ýylda şony ýazar gaýrat edip gitseň şo zatlar gidýär awtomat sebäbi prosta seň hemme zat üstüňe gelýär pulsuzlyk işsizlik her hili aladalar öý öý ol pul Ýok gepleň onam dälde men soňunam kän düşünýänmikam öýdýän meselem ha beýtsem men näme ederin gün geljekde näme iş etmeli ol näme bu näme şony düşünme soňuny näme bolar nähili prosta et boldy gowy görýän bolsaň näme gowy görýän bolsaň prosta ibaş üfsek. Polibom bir zat bar ýa. Dogry däl? Eý. Ýok meň aýtjak ýa men bir erkekleň umuman özlerinde şu şu zat barmyka bir gyzyklanýan bile pikirlenýädim şuda liboý bir erkek adamam ýani nälerem gülýä zat ýa otyr emma soň ýekelikde galanda. Eee. Nesem öýlenen adam bolsa çagasy zady bar bolsa eý. Malyşa buny etmeli ýa oň meselem ädigi ýok ony munem etmeli tart tart tart tart ta bir erkek adamyň zadaçasy aslynda kyndan şony ýöne köp kişi bilýän erkek adam muny orta çykaranok Hawa. Ýöne köp kişi şony ýaly pikir edýär äý erkek adam gidýär işýär oň aklynda sen milliard sany zat geçirmeli ýa bilýän men şu wagt muny näme üçin aýdýan maňa muny öwredýän ýa düşündirýän adam ýok şumat aý sen şunýak bolmalyda. Düşünýäňok bolmaly. Ýa meň tanaýan krugumda köp oglanlar edil men ýaly bilýäňmi tipa bir şun Dostlar. öwredilenok. Sen şun ýalak Öwrenme. bolsa şeýle zat. Ýöne özümiz bir zat etjek bolýas we men şa şoň üçin orta aç teman atdym. Sizem sizedem barmy şon ýaly tipa Seret, ey. Birisi öwretmelimi waşýa? Ýok, şony öwrenme.
Seret, men saňa aýdaýyn. Birinden bir zat öwrenjek bolup, ne byň durmuşyndan zadyny aljak bolup, meselem, ne bir nägile, bu nägile geçirdi, o nägile geçirdi, o zatlary öwrenme. Ýok, men ony diýmedim.
Bolşýalyk goýber öz durmuşyňy.
Ony diýemok, smatri, ine sen diýeli ki bir her bir adamda öňkülerde zat waýtaberdi, şu wagt soňky döwür prosto bir azaldy. Ýa kakasy, ýa tam atasy, bilýäňmi, illa bir adam bar, который sen meselem, Bir nemerak ýolda indi torak bir hereket etjek wagtyňam saňa eý, hany, tam nemet, kelläňi işlet ýa gaýt güş diýer ýa nabarat öwer ýa ýykylaňda, zat edeňde de. Ýa-da meselem indi öýlenjek bolýaň hany, öýlenesiň gelýär, ikä wagtdan indi boý bir erkek dedeň hä men öýlensem soň, Ýa ony etsem, muny etsem, soň yzynda näme etmeli borkam, zat diýen pikirler bar. Meň pikirimçe öňküler şoň üçin aňsat öýlenýärdi tipa. Aý, indi ýykylmak däl-la bu ýöne ýene-de azajyňat arkaňda birleriniň balygy, tam ataň ýa bilemok saňa maslahat berbiljek bolýar, sen et, gesi ço bir birden seň durmuşyňda nem nittorak bir zat bolsa bizem polibom patbýuçimsi zat. Amma soňky döwür şolam nem etýär welin,

Etdilen bir zat bar. Düşündüňizmi? Biriniň biriniň sowet berer ýa ne arkamda arkym bol zat diýer däme. Da, da. Şo zatlar arkym bol beseň, i şo o zat edip oturan adam bolmasa, özüňe bir hile. Şoň üçin men pikirimçe edip bil, edip bilme prosta. Et. Prost et. Italýanja, ony italýanlar bäri finala gelýär zat diýip näme etýän. I karoç maňa aýtdylar, şu ýaýny özüm oturdym, tipa perewod etdim. Tam näme kožuny kurt galjakmy, woýna jäkki depel zat diýen bilýän. Soň karoç ýa oturdym, şu sözüm okap duran käwagt ýadymdan çykýar bilýän, bu söz. Garaş ýana iňlisçe aýdýan arapça aýdýan garaş otyň itam italýansça öwren. Eý, partonami woýna jack gidip ber. I karoçe söz aklymda galdy men birine bardym da woýna jack gidip ber zatdy mun ýon komu ýon serýoz podumuşdy tipi boldy italýan. Ýon niçina çuta gowari ýa bilýan. Dur. Dur bilen. Ey, ýene içimden aýdýan boýuna jak gidip el aýtmanym başga. Sibir zatlar diýýär. Soň Hudaýa şükür şeýle telefon çykartdy, adres görkezdi soň adam şu zat. Ha, ellem zatlar bilen düşünişdik. No, dil bir zat düşündim mara haçan otdy. Bir sanjak sözüni öwrenýän, eý şol adam aýtýan, şolam maňa jogap berýär. Tipa düşünýänine düşünýän. Men tipa şoňa şu wagt şoň dilinde bir zat aýtdym, on bulam maňa düşündi. Maňa bir hilek üýtgeşik geldi şo bilen italýança bir zat diýdim. Ony çylaýyk, ne, sag bol zat diýen tipa gör. Akasya bu zatlar köpräk öwrenseň, buň bilen bir dialoga da mirip bolýar eken. Näme de gelýär, näme dil.

I ýaňy bir mündüm. Iki sany zat inostranec mündi. Takoý i zat sorýarlar. Çempion final gününde, final bolan gününde. Stadiona nädip gidip bolýar diýär Atatürk stadium falan falan falan. Menem bilemok Atatürk stadiony nirdedigini hem bilemok. Men wapşe haýsy stadionda bolýany bilemok. Men pikir edýän Olimpik stadion. Men pikir etdim Galatasaraýyň ýa Beşiktaşyň bir uşalar ýaly bir stadionda bolýandyr öýdüp ýörün. Olar hem sentrda arabasynda. Olam diýýär, Istanbul başga şeýir, başga şeýir diýýär. Menem bolýar diýýän, getir bäri göreýin diýdim. Ýazdym zada, Google-a ýazdym. Itiň ölen ýerinde eken, bak, bak şeýir bar-a. Esenýurduň ýokarsy. Şo taýda eken stadion.
Aňarda eken, indi oňa düşündirýän näre o näteý. Gitmeli diýip, görkezýän hem programma skaçat berdim telefonlara. Internetim ýok diýýär. Internetyma bagladym, programma skaçar edip berdim. Naway, na, idi, şu ýoldan git diýen welin, ýok, ýaňky dur aýalym döw gitmände. A, näle bir zre bar, re, re, grekler, o bir zatlar, ora gara zre bar, biri bir zatlar gürlär, düşünemok. E, bolýar diýdim. Garaş meň bilen bile düş diýdim, şa näwlerde diýdim. Özüm zat etjek diýdim, ugrukdyrjak diýdim, bilýäňmi? Çernewlerde düşdüm, ha, ýeni Bosna üçin ýürak gitdim de şolar bilen. Ýeni Bosna üçin ýürak gitdim şolar. On mul. Prosta ýürak gitdim, şo bu azada konýaçna ostanowka, biläm ýeni Bosna. Prosta şo tak eltmek üçin şolar bilen. Sen ýöre ýa olar ýöre ýa durýan dur ýa. Men men ýöräp barýan, kartadan şeýle ýöräp barýan. Karta berip, ýerinden hem olar gelip iki sagatda öz arana. Gara garsar, wadyr, wadyr, wadyr. Aýan noň soň ýöräp barýan.

Soň näme diýýär? Men diýýär, bahym Hytaýa gidip barýan diýýär. Biznes etmäne diýýär, şumat Hytaýda zat bolupmuşam. Grekmi?
Oba, grek.
Ha? Iňlisçe gürläp otyr.
Men düşünýän iňlisçe ýöne o, kän o diýen aň düşündirip bilemok. Grek bar, iňlisçesine düşünýän. Iňlisleň hem iňlisçesine düşünýän. Ýa-da goý zat etdik.

Çykardy görkezi menem original bilet görnüp otyr originaldygy Isako maňa diýýär näçe aljak diýýär şu bileti diýýär seň ýaman ow adam ekeniň diýýär gürle diýýär näçe aljak diýseň diýýär men şo summa berjek diýýär meň hem jübimde it uwlap otyr arow bilýäňmi dewsam diýjek bilýäňmi ýüz dollara bir zady alaýyn diýjek bolýar arow ýok da arow Isako diýýär menem ýo ýo ýo men halamok futbol zat diýýän bolýan otyr aslynda ençe çagalykdan futbol bilen zanimatsyz etip ýörün höwezim şo dagy gitmekdi welin ýöne Takoý, Men pikir etdim, ostanowka çenli ugrukdym, indi zat etdim bilýän takoý. Bir zat ber. Hada türkmen ne bolýar? Kömek etdim. Ýe bile pikir etdim bile ostanowka çenli eltdim, haýsy awtobusa münmeliligini görkezdim bilýäňmi? Durun, şu taýda şu awtobus geler, münersiň gidersiň diýdim. Ibla gidip barýakam Şeýt däro bula welno. Ýöne kulaklar Şeýt däro men eje içimden diýoti ýol urum gelýärkäm diýotim bile ýazyp palymam bir bilet bererler poddeşk ederler içinden çykarlar. Ýa nazna diýirim ýa ora. Ýok bula şeýtde bolýar zatda TikTokda habarlaşar diýdi. Bolly bula

Bir tam bir karoç otyrs bir zat gepleşip bir arap aýal süýşün süýşün diýip gelýän adam bilenmi? Ay süýşdük ay bolly men şekerim mal tansiýon ol bul iňlisçe düşündirýär tipi ay bolly. So sugar. E sen karoç ýa o men aýtdym karoç näm näm merek zat diýär so ay suw zat diýdi. Bolýar ýa suwdyma gapçyny çykaryp dur ýo diýdim baş bir karoç suw äkelip berdim indi bulaý diýe maňa taksi çagyryp beräý diýär. Men aýtdym bärik taksi gelenok tramwaý bärik bolany. Aý indi bu bir hilek, indi neýsin, e, neýsin ar ýa da Hmm. adamçylygyň içine. Men aýtdym, bolýa men diýme Aksaraýa tarap ýöräp gitjek tramwaýda dikilşik bolýa. Deňräk ýöräris, geç şu bu neme etseňiz ýanyňyzda bolan suw-muw näme berer. Bolýa diýdi, ýöräp barýas, ýöräp barýas. Aý ana men tipa aý boldy men öýle aýym daýyň zat diýen men çagalama aýtma näme ýaňy aýtdym saçmalama diýen garaş bäş bu haýal haýallan ýöne slowly slowly göze göre ola iňlisçe başla diýip bilýär saçmalama ýa ýa ýa gördüm aý crazy diýdim karoç dawaý diýdim zom pitskonka diýdim slowly slowly if you diýdim näme tired I am sitting falan filan olam aýtdy ok bolýa ýöreýa ýöreýa indi daýaw aýal bilýän soň karoç ýene taksi ýöne taksi çardy menem aýdýan gelenok bärik taksi gidip ot soň bilýän men kaýala ýüregim deňläp gördi çör gelin moý indi ullakan aýal menem aýdýan gitmän kam ýandaky ola aýtdy häzir ol şulardan diýdi bilýän menem aýndy şör raklaryna goýdy elini ony bolýa

Karoç bul oturdy. Aý diýdi men suwumy tordy, suw alyp ber aýt dasta. Men bundan ýene metro nemelerinden aşyş ýan daýatden tramwaý ýene gidip suw äkelip berdim. Ýok äkelip bermedi zady hiçda. Soň ýöne pomoýmy şol aýal bara. Men bir hili sokjak bolan ýalak bolduda bir zat diýip ýa bilýän bular ökde aýana boldy bu maňa dokundy. Men prosta şeýdip ylgap zat men pahyram bir başga niýetde da ylgap men aýtdym ýa o jaň çagalaryna jaň edeli ol bul. Soň bulaýtda oturdy, oturtda ýaňky aý men daýyň zat diýip duran, taksi maksi diýip duran. Ýok, karoç, sen gidiber diýdi. Sen git diýdi. Ýene birini çagyrda bula. Şonda aýtdym bula.
Şonda bara. Ýaman kän sada gabatlaşýan bara millet barşylygy ala. Kommentariýa. Kommentariýalarda. Osobini meniň kommentariýalaryma.

Ýa sen degip oturýan dek kontent zadyň ýok diňe aýdym çykardyň o aýdymlardan hem bir iki sany zat diňe patlady no kak patlady. Ta patlamasy däl dur bir munt patlamasy ýa ýene bir zady däl gep Ýok ýok diňe alma smatri prosta ikimiziň taşşi üçimiziň aramyzda men hazir deňeşdirýän okey o üçimiziň aramyzda sende hazir iň malinki auditoriýa düşdüň şo barada aýdýan o srednestatistiskiý tam obişnýý adamlardan auditoriýaň ahwatyň köprak Ýöne men häzir üçümiziň aramyzda diýýän. Ok, şunysy bar ýöne. Bu gep ahwatyna zadyna bak nemesinden diýemok ýöne kommentariýada meselem liboý aýdym sen çykar sen meselem aýdymlarda meselem bizem aýdymlarda meselem şuny diýýärler aý siz iňlisçe nemeden ýerleňiz üçin biz pylan ýerde paýlaşmaýas ýa siz buny etdiňiz ony etdiňiz ony goýduňyz buny goýduňyz dogry dälmi ýöne seňkide sen aýdym çykaranam bolsaň saňa ýazardylarmy
Kstati aýdym çykaran wagtym ýazan ýok orta. Meň pikirimçe ýazardylar. Kastiki ot plagiat şowlar zatlar çykyp başlady ýutub proýektler. Onuň üçin negatiw bir zat ýöne. Başda bileň nähili interesny takoý sluçi boldy. Men birinji plagiat şowumy ýükleýän we birinji kommentariýa s a t y r. Menem satir dep okaýan. Maýdama. Oň bile. Kto tu pronikse düşdüm. Düşünde ara prikol zatlara laýk ara.
Satir bola. Soň ýene bir iki ta kommentariýa, kommentariýa. Dördünji, beşinji kommentariýa.

Bulan seň aynı perdaçany eden bolsa muňa yazmazlardy da şu waprosda şunýa bir zady. Ýa hazir diýýä to şto muňa da bir zatlar tipa millet parazçylyk edýäler. Saňa näme diýip ýazar. Maňa bara näme diýip millet parazçylyk et. Ýok maňa prinsipi. Görýäňmi.
Saňa ýazanoklar hiç kim. Ýok maňa millet parazçylyk etmediler de Nä, başynda başladym-a. Şumadam şol oglan ýüzi göz öňümde däl, o surat bar, gördüm-de, ýekeje oglan-da şo. Hudaý bar, Hudaý bar, şony bir ýerde görsem diýip öňümden şo surat şumadam skrinşodam edip goýupdym, bir döwürler. Nälik boldy, bir zad-a boldy. Suratyny raspiçatka edip eşige asyp dra çykatanňy ýokmy? Ýok, öň edýärdim. Nälik boldy, bir Ýaňy bir waýn paýyn hiç kim çykaranok bilýäňmi türkmenleň içinde. I bu go birinji waýn da goý öz waýnym çykardym. Aşagyna komentarda ýazypdyr çokaý diýip. Menem düşündim o. Maňa maňa adam diýdi. Diýdiler ýa. Düşündim o çokaý diýmegiň näme zatdygyna. Wapşe hiç birinji sapar eşitdik görýän çokaý blät diýip ýazypdyr. I takoý çokaý zat emesmi?
Çeşka.
Çeşka.
Bu huýwa ýanymdaky oglanlar diýýär. Çokoý bile üstüňden gülüpdir takoý bile millet parçalyk tutar sözüne hem nihuýa diýip aldym-a bul oglany. Göni göni jaň etme. Jaňa gurluş otyp. Ka ýüzüni görkezenok ha. Diňe şo gaýtalap otyrda-ow. Ýaý näme näme sen ol taýlymy taýly çokoý ýybany sen näme ederin indi beýdermi beýdermi. Şondan bäri şol oglan şu adam aklymda-da-ow. Çok çok koy sözü şondan soň öwrendim da rok. Boldu şondan soň on ýara. Sana näme diýip ýazýar? Kommentariýa gelmedi.
Maňa bu beýle bu näme sen plan plan diýip ýazan ýok. Koreçi kim düşünmeýän bolsa Abdy Aşgabatly, Dawut Maryly, menem Lebaply. Lebaply. Ýok gep.
Bunu diýen ka bu tünni bir mujerde bardylar bir da ýazýar. Ýok ýok. Ýok. Näme näme? Biz oz oturyp gepleşäs, gürleşäs we bir-birimize düşünýäs. Düşünç. Men oz bloglarda şu dilde как бы ýazýan we ýaýynlaýan. Ýöne arasynda adamlar tapylýar, haýsy dilde gürleýär, hiç zat düşüniksiz. Seret.
Käbir adamlar näme orsçany garyp gürleýärse. Men men.
Orsçany garyp gürleýär.
Şu taýpadan. No, ha?
Şo taýpadan. Men hem şonda. Sizem, sizem.
Eti bile normalny. Men seni öz göz çykýar, esder oňasy. Ni hoç öz çykýar şu zadyň. Wä orşan näme üçin çykýar bizde? Çagalykda ne ýam öwrenilen soň çykýar. Arasda türkmen çowruljak bolsaň, o menä dumka oturaryn kan diýen. Yo onu onu başarmak. O o prosto swobodno darog. Arasda Arassa türkmen dilini gürlemegem gowy zat, oňa barybir nesip bolsa bar. Prosta şuny aýdasym ele, daže türkde bolýaň, türkde artyk köpräk okadyň, indi bu bul adamlaryň arasynda bir zat neme etdiň, bular bilen şol şu dili öwrenmeseň okap bilmeýäň. Bulaň arasynda gezip bilmeýäň, bulaň dilini öwrendiňde arasynda bulaňam sözüni ulanyp gitýäň ol. Meselem köp kişem düşüne, äý näme türkü itdiňde çöti näme etdiň? E bu ýalňyş bir zatda, sen Polybom sen bolýa bu zatlar adamlaryň arasynda. Meniň pikirimçe böyle bir nem etmek ýalňyşmyka öýdýän. Prosto bolup biler. Meň pikirimçe bar.
Halamadyňmy halamadym şoň üçin. Meň pikirimçe bar a natsizm, milletparazçylyk, reňkparazçylyk şu zatlary kelläňizden aýyryň da bar a prosto ýaşaň. Adam näl gowy bolsa şoňa görä diýip.
Haçan näme haçan soňuňyz geljegi belli däl. Ertir ölersiň näme. Şoň üçin živite mir.

Her haýsysyna polýubomy her welaýatdan bir tanysy, dostusy, gelmişi bar. Elbetde, Nasamder.
Elbetde. Daşoguz, Mary, Balkan, Ahal, Lebap, tapawudy ýok. Islänize gitsek, polýubom tanşymyz bar şo taýda. Polýubom dostumyzam bar, ýakynymyzam bar. Bar. Bilýäňmi? Bar, bar.
Şoň üçin etmäň şo zadlaý. Aýrymçylyk etmäň. Polibom ho olara men prosta kimlerden nemesem uje bol men düşünýän. Hani barlarda bulan ülkelerinde bular saň azajyk hem bolsa käwagt basdyrýarlar aý sizde o nemesem siz beýlemi siz beýlemi azajyk bir abidaňa deýjek zatlar bolup geçýär. Ýöne plusam daşary ýurtlarda bunu görübem gelip öz içiňdedem görseň Et uje bir nemem kaydy ne şunya bir zat ba. Kavat ben meselem şunya diyip gördüm. Plan plan da gürlä otyra. Men o sözü bilem o köp. Mesela men onun yalı yerde ösmedim. Men başka bir neme neme denemek. Ondan sonra mesela siz de öz aranızda belki bir gürleşen slanginiz var bilyan bir tane söz var ol bulva. Sen onu düşünen o var. Soňra plan zat näme diýýäň ony sen prikol tutýaňmy, tipa sen bilme bilmedik sürän bolýaňmy, olmy bulmy diýýärler bilýäňmi? I tak şto o zat bilmeýän zadyňy soramak aýyp däl. Ýöne şondan gaty görýänlerem çykýar bilýäňmi? Eý, ýaman bu temalar bar-a prosta. Ýok, her kim bu zat kakio.

Käbir sözleri wapşe başgaça aýdýarlar. Ritminam başgaça berýärler da. Bizde-de näme Balkanynyň öz zady bar. Sleng näme ýaň sözüni aýdaýda. Aksent. Aksent. Balkanynyň öz aksenti bar, daşogulyň öz aksenti bar. Bar, bar, bar.
Şuny aýdaýyn, Maryň içinde indi men Marydan, Marydan bar. Maryň içindäkilerde bizem Baýram Alla oglanlary bar dostum. Bizem olaňam uje gürleýiş ýany üýtgäýen näme isleýän üýtgäýen bizem hatda olaň içinde oglanlaryň arasynda üýtgeşik zatlar bar gürleýişlerine hiç kim düşünmediň olar düşünýär şonda öz arasynda prikol bar ýöne Ony beýdip bir nem edenoklar da olar, şonsynam gowy görýän men. Olar beýdip bu nädip aýdaýyn, aýna şu zat şeýle, siz aýratyn zat diýen, meselem men bu näme aýdyýsam resge bu plan zat ha öwren. Öwreniň karoçe, öwrenjek boluň. Üýtgeşik aksentmi? Öwrenjek boluň şu aksent, depse, dogrudan. Öwrenmäň geregi ýok, mne karsa ot. Birem 99 prosent hem mezar kişi berişdi. Yok, imin akse. Ot bilemi nemi de zatda hem bar. Misal üçin, biz Türkmen Abat gordy bar. Ey şekeri, ibar tipa oba dayhan birleşigi. Men dopustim gortda da yaşadym, dayhan birleşikde de yaşadym. Düşdün? Ve o yerde de vilayat bir, yöne şu yerde de kabir sözler ütkeşik ve akcent başka hili. Aşgabadyň özünde de, aşgabadyň özünde üç tane akcent bar. Ahyrlyň aksendy bar, nohurlyň aksendy bar, gadaýlyň aksendy bar. Bileňmi? Men özüm ýarym gadaý, ýarym nohur. Ýöne ýaşaýan ýerim, doglan ýerim Aşgabat. Üçüsiniň hem aksendini düşünemok. Nohurça gürleýärler-ä. Düşünjek bolýan, bilýän, käbir sözlerine düşünýän, ýogsam men özüm ýarym nohur. Gadaýça gürleýärler, düşünýän, ýöne özüm gürläp bilemok şo sözleri-de, bilýäňmi? Düşünmesine hem, mysal ýaly, düşünip bolýar, karoçe-le. Prosto Özüňize bagly. Karoç wara, samy glawny adam boluň bir-biriňize. Hmm, Sylagly boluň da, olam adam, senem adam bolly bär diýçil problem ýok. Soň daşary başga ýerlere gitseňiz, başgalar beterem neme edýän, sen onsoň ýer tapaň ýok. Hmm. Onsoň bu men men diýiş dogry aýtdy. Men studentam daş owuzdan şu wagt gaty gowy gatnaşýan oglanam bar. Balkandan ine mesela muzykantlar ýaman gowy, Hudaýa şükür. Am Lebapdan Çarjuwdan emma men gepleşýän edim umuman Saýatdan meselem. Ýani hiç hili problema ýok. Hiç hili problema ýok. Olam an sen hem an prosta ikiňiz bir düşünjeleňiz. Ne edip aýdaýyn prosta deň gelýämi neme edişýäňmi düşünişýäň boldy. Düşünişmeýän bolsaň eger göwnüňe ýaramaýan bolsa prosta daşdaş bol diýip uruşjak bol ony kiçeltjek bol onsi bilen. Olam seni kiçeltjek bolýar bilýäňmi? Arada Bir gyz badym tiktok depsiko bir zat gürleýä i meselem aý sen näme dilde gürleýäň zat zat zat zat üstünden bir birden geçip gitdiler düşünibem düşünmedik bolýarlar düşünibem düşünmedik bolýarlar ýa düşünmediňmi bolýa kiçeltme olam belli bir adamlar bar şo şo dilde gürleýär dogry zat däl adam näme üçin kiçeltjek bolýaň diňe daşary ýurda çykyp agzy bir syramaň dara koroçi daşary ýurtda zat edip türkmenistanyň öz içinde agzy bir boljak boluň Daşary ýurtda dagda bir boluň, bir biriňizi poddeşka ediň, gollan. Et same glawne boldy. Şondan soňam hemme zat normalny bolar. So, özüňize gowy seredin. Boldy.
Daňyz näme bolar ýaly. Daňyz nap bolsun.